right makadii vabonface sitole ah, ndinosimba dj wagwani muri sei aiwa hanzi tinotenda tasangana futi zvekare nhasi tasanganiswa mugore shuwa ra2026 e eh, zvegore rachakotanga kairi ndofunga munoziva kuti imi sevaimbi mune zvinhu zvamunenge makatirongerawo zvitsva nechigore raka 2026 makatirongerei ah, takaronga zvakasiyana siyana tiri kuronga damba refu idzva tiri kuronga malive shows zvakangosiyana siyana saka damba refu idzo ari kuuya rini ah, risati rava nezuva nokuti tichori busy kutorigadzirisa o idamba refu richiri kugadzirwa richiri kutogadzira risati raibva orit saka eh. besides damba refu zvii zvimwe zvavangatarisire mafanzi enyu ah, ndingati pari zvino ndizvo chete nekutongotiwo mapromota nevamwe vangona ngobatsira vatipo malive shows mukati momo tichimbofadzawo vanhu but zvelast year ndofungawo kunana december uku mashows anomboti wanike wanikei maka zvelast year zvaa zvakamira sei ai zvave zviri nani aiwa zvave zviri nani last year mashows akambouya uya akambobudawo maviri matatu aiwa takambomira mira asi zvegore rinori ndo zvatisati taziva kuti gorenera hatisati tanyasa kuona chiedza but haa vari kuvimbisa zvavo kuti aiwa zvinoita handi tikanyotofunga ipapa vamwe vacho vari kungokunzwaiwo vamwe vachange vachikubataiwo ipapa vanoziva kuti tokuwanai sei handitya saka damba refu iri zvii zvatingatarisire mudamba refu riri kuuya eh, damba refu rakatarisa zvese vakiridzo nekudzoreredza ndangariro nekuti vanhu vagare vari pana mwari ose ndo damba refu redu riri kuuya rava nezita iri damba refu iri harisati rava nezita orit ko vakurigadzira muri kugadzira zvakamira sei muri gadzirira kupi iri damba refu iri futi kune studio yedu yemazuva ese kuomax studio ikoko Alright, oh muchira eh andofunga ndingozvinzwira vega kuti wabonfesa vasi vanojamba jamba kuti vaenda pana uye vaenda pana uye vaenda pana. Saka zviri kubuda sei? Zviri kubuda here? Zviri kuratidza kuva nani nokuti ukata soko kwatakabva patakatanga. Eh. Nepatava hapa kamusiyano karipo mbijana. Eh, zviri kuita shanduko. Zviri kuratidza kuti hayo tine kwatiri kubva nekwatiri kuenda adidya eh. aiwa tinotenda mwari nekuramba vachitiropafadza vachitisanganisa adidya saka mudamba refu redu iri mune chii mune macollaborations here mune something new zvii zvinyowani zvirimo mudamba refu redu eh, collabo haisati yavapo asina ndichitarisira kuti nekufamba kwenguva apo zvingaita ndinovimba kuti inogona kuzovapo handiti eh. padamba refu iroro padamba refu iroro kana kuti ndinogona kuzogadzira zvimwe zvisiri padamba refu iroro zvisiri padamba refu eh. saka damba refu iri mamakarirongerei damba refu redu racho ndanga ndakatorongera kuti rinogona kuti kaalbum launch yachaiko kuzimbabwe o oh, saka ee hmm. aiwa saka makarigadzirira zvihombe ko mada mboti mumboriitira kumusha mborita kumusha e eh, handite last apa takaitira kuno kujobek e eh. saka izvi tombochinja timboti pazimbabwe apa but ikoko wacho muchitarisawo vanhu ndofunga munoona kuti zvamuri kunoku mm. nekumusha handiti kunova kuzimbabwe yeah. vari kutambirawo sei music yenyu yeah. sezvo imi hamusi paground like munoona kuti vamwe vazhinji vaimbi tinoziva kuti vanenge vachiimba vari muvanhu vavanoimbira vari paground but imi makatarisa kuti munoimba muri kuno kusouth africa hamusi panzvimbo munoonawo sei in that way semunhu anga asati anyatsa kuzikanwa zvakanyanya e, aiwa zviri kuratidza kuva nani zviri kuita nani vanhu vari kuritambira madamba rifu ari kumatambira zvavo ikoko kwacho vari kuratidza kuti vari kufarira mumhanzi ndizvozvo haa vari kufarira mumhanzi ko nekunoku musiyana uri papi e, musiyano uripo ndokungotiwo vanhu vazhinji ka vakawanda ndokumusha vari kupi vari kumusha eh. saka patinotumirawo nziyo kumusha paya paya exactly. haa dziri kuedza kufamba muvanhu anditfamba mm. aiwamozambiki eh. vari kutodzitamba orit mm. saka ikoko makamboenda makanoitawo mashows here ikoko mozambique wacho mozambique handisati vari kungovimbisa kuti kana vakagadzisa zvinhu zvavo vachatidanidzira vachakudanai mm. orit haya ndofuka muri ngozvionawo mega kuti mimhanzi yacho zvikuratidzawo zvine change bcause makaona kuti muri kunoku imimi but eh, mimhanzi yenyu iri kusvika kwamusiri saka which means kuti ipapo mimhanzi yenyu iri kutambirwa ende iri kufamba handidya saka tinoda kuti murambe makashinga murambe muchingokanda mamwe madamba refu saka iko zvinozvo madamba refu atinawo mangani ah, ndichiverenga madamba refu aripo akaibva maviri eh ndiwo aripo akakwana saka kuroti iri rikuenda rechitatu ndo rechithree mm. orit orit orit orit eh. iri ndo ramatatu sa ah, musati maane zita zvino kuti haisati yazvarwa orit orit mm. but si uchiri nhumbu kudaro hapana iwe kana kasikani kekuti wo mafanzi vakunzwa kanzwisa ee ya zviripo zviripo zvatogona kunzwisai iripo inonzi baba ndauyawo Eh, semuenzaniso mwana anga akapanduka eh. ndofunga nyaya yemunoiziva eh. akatiza baba vake akazosvika pakudzoka a ah, baba ndauya ndiregerereiwo eh, ndaiva ndakatadza saka inonzi baba ndauyawo imwe yacho iripo yekufa kwajesu then imwe yacho Ah, dzakawanda handidya Eh, neyaJona paakatumwa Ninivha iripo zvakare ipapo. aiwa vanozonzwa dzese hatikuda kuti vanzwe dzese vanozotadza kuvhura omba Ndizvo, murero handidya ndizvo. orit tiri ipapo ndofunga nhasi tiri kuona kuti nguva yenyu ndangoti ndikoku- ndangokubata ivo muchienda kwamuri kuenda Eh, ndikangoti aiwa ini handingazokukusiyei muchipfuura nekuti ndikange ndasangana nemi ndoda kutoita chidokodoko chekuda kutokubvunzai nekuda kutoti mutondiimbira nyange ipapa ndotoda kuti mutotangira kana kualbum rekutanga chako cheko muchitongo tichitandara tiri panapa eh, but eh. tiri ipapo nguva yedu ndofunga ndiwo yazoita ishoma eh, zvii zvamunoda kutaurirawo edha kune vaimbi vachangotangawo kana vamwe vari kutevera kana advice yamunokwanisa kupawo Uh, advice yandingapa kune vari kutevera mm -hmm. e, ndeyekuti izvo hapana chinhu chiri nyore zvinhu zvese zvinoda kuti kushinga uh -huh. e, nekuti pamwe pacho paunototanga unogona kutozviudza kuti habeta ah, ndisiyane nazvo uh -huh. ndi zvinenge zvisiri zvangu exactly. saka zvinhu zvese zvoda kungoshinga uh -huh. ringava basa risiri rekuimba kana chinhu chipi zvacho chinokuda kungoshinga chete exactly. mukushinga imomoka ndopanozouya kusimukira kwako handitya ehe saka ngatisapera chi ngatisapera simba pachinhu chaunoda aiwa hanzi ndinotenda mungava mune zvimwe here zvekutaura tisati akuisiyai muchienda chimwe zvandingada kungotaura kumafanzi kuvatsigiri ndezvongoti musapera mweya mukutitsigira rambai muchitsigira vaimbi ndokuti vaende mberi Ehe. rutsigiro rwenyu runoita kuti vaimbi vaende kumberi aiwa hanzi tinotenda vabonzi fesitole tinovimba kuti ticharamba tichisangana mucharamba muchitipa mumwe mimhanzi itsva tinenge takakutarisirayi mafanzi enyu ndofunga vari kungunzwaiwo vanenge vachikutendai nemi ndizvozvo saka aiwa ndinotenda dj wagwani saka imi dj wagwani munobatika papi tangosangana munzira platforms yedu vakangosecha either vafacebook uh, ah, vakangoti wagwan entertainment vakasecha patiktok wagwan entertainment vakasecha futi payoutube wagwan entertainment vanowana ipapo nhamba dzedu nepatinowanika aiwa pakanaka ndoitira kana paine vamwe vanenge vachidawo zvavari kuzodawo kwamuri ndaona kuti munoita chirongwa chakanaka eh. nani singatozive kuti munoanzi awagwani ah, ndatenda tafara kusangana atidya eh. aiwa hanzi ndinotenda chakweneniwo ndatenda iri bhoo